eh that man query na in neighbor query query query query in neighbor knock you wet them it too knock your neighbor wet in neighbor throw it talk it too throw in neighbor talk in neighbor throw it talk it throw in neighbor talk then in neighbor talk now go reach to play with a hot tea david dey na for bar o dey dey for bar the man now comot for that bar come him house go take knife enter Die neighbor in house, dey find the three pikin dem for quarrel dem one time. As he come, pikin for eight years and nine years dey run, dey go lock theirself inside room. The one for six years, e bin dey chop e pinga with e chocolate. E dey na for outside country man, country woman, e bin dey e na for parlour. Na so the man reach, e cut e hand first, and then he cut the throat he start he try for open that door he no dey open he start hala he start run come for come find na dem three i don see na only one na wetin dey happen i dey find dem three i dey see na only one na so neighbor dem comot neighbor dem dey knack ye knack ye like bad beep Apum, apum, apum, apum. As we dey talk now so, e dey for hospital for coma. That means say that kind of thing wey you no dey shake, you no dey shake, you dey for one place, you no even know dey pinch you, you no know. E dey for coma state as we dey talk so. Na im wey after we come discover say the papa na papa for that girl wey dey sing. E dey rap too, wey dem dey call you say Lidol. If you fair be na lidol slam la slameuse na na lidol simply lidol. Wetin happen before papa for lidol e dey act for that kind way na the question that way all we we dey ask am. Na wetin fit push papa you dey query with your man your fellow man pikin instead of fix the matter with your man pikin if you wan fight it, you fight it, you na you una fight but you leave it for bar you take your food kparam kparam kparam kparam you go na for house you go take knife go for im house for kwara all im pikin dem i no know wetin the man tell lido im papa i no know but i no think say anything wey e fit dey for some level wey you dey talk with your friend your brother or your neighbor una dey query e go reach for go take knife for go kill im pikin dem for go kill all im pikin dem because na the thing that way e e dey if you wan surely quarrel all the my pikin dem so that question wey we ask am na question wey we no fit get answer now but sometimes if you help the way the thing go go help say e get better sometimes after that e go tell people dem exactly wetin wey that man be tell you for that bar wey prompt you say make you go for that man house with your knife for go chook your pikin dem quarrel dem all na thing wey e be very terrible and that artist wey na lidol e dey under s- serious pro, uh, pressure coach team dem people dey dey attack e eh and the other one dey dey try to talk say no they no suppose dey attack e because no be na e e be e papa e papa do na wetin wey e papa do lidol e hand no dey for wetin e papa do lidol na big girl e papa na mature person the two wey e papa do no be na fine thing so no man no dey wey suppose begin support that kind of thing wey the man do so so we dey wait When time go come, they go tell we, police go do their investigation, and then they go tell we exactly what happened, how he pass, why he do a papa, he take knife, he go choke person, he quaram, countryman, countrywoman. Another matter day, tori dey na wetin be the tori that girl wey dem dey call you say that woman wey dem dey call you say clarence yongo wey get that platform uh, media platform wey dem dey call her say uh, griot wetin happen with yi clarence yongo no be that that he don go yaounde for go knack tori for some seminar he don present he talk for there the thing pass fine as the thing pass for the way the thing pass e dey turn back now for Douala. Wetin happen? Countryman, before I wan tell una wetin happen, make we congratulate Griot because they don get plenty plenty prize dem. Three prize wey they don get am. Eh, best talent Cameroon, they get eh, that eh, Martinez Ogoyi prize and they get some other one wey I no know how they dey call am for Tron grammar. But if you see am una go know. They say they dey call am say uh, pre Sinasius 2025. So say congratulations for you. And then they be specialized for woman matter. Any tori wey concern woman, griot, e dey there. But the question wey we dey ask am na say wetin griot fit don do so tey go reach some place wey they dey come broke im office, thief im laptop dem. And then unfortunately for the thief people wey dey come or the thief man wey come broke that

Na the thing that because even though na mission, like e no for dey enter for go uh, take uh, computer, laptop dem, e see microphone, e leave am, e see the one, e leave am, e find her phone, e check am for inside, e go for laptop, check am first, check am first, and then comot for outside, talk for phone, enter back, talk for phone, plenty plenty time. As I dey tell una so countryman, countrywoman, the matter dey for Jan Jan Mary their hand. e dey for janja meri their hand now so and then other one don even advise uh, clarence yongo say me go for uh, police see me go to for police see for judicial police so that me the inquiry go before before fast fast for know exactly who dey behind this thing no be na the first time he complain say some few months back for him house they bin come burst ceiling they no thief no nothing this time around they come broke door for him office they thief they take two laptop the eh, thing wey dey be dey dey wey dey fit thief am they no thief am so e dey show say na some people the way surely they dey follow you but Na gendarme wey na judicial police don put hand for dey, na dem go tell we exactly wetin dey pass um with that matter, whether dem go fit make out the person wey dey for that video because e be na for night so that make dem put hand for e, make e explain am for people dem wetin happen and why the the can broke um office, why e dey go broke house for clearance, why dem dey threaten e seriously because the matter don pass place Plenty people dey dey call it question, question, question. He must go for court. He must go for he must uh, court book for court against X because it be very very important. Man no know, man no know before the thing wey wan happen fit can happen. So he find say may enter for quick action. Another tori, tori dey This time around, countryman, countrywoman, na Bamangulungbete. People the way their own power, it is common only for Nga them. You dey get Nga, where you go Tori yi, you see so, you say, Shori Koko, je t'aime de toi, you see, I know, yes, you dey the milk for my life, you dey the honey for my life. The way I dey see you, if me and you dey together, I go be a fulfilled person. I think say you be some very fine person, you be this, this and that, you be that, that and this. You talk, the girl go say, my reason. He turn, he turn, he turn. After I say yes, you be glad. Say at last I don't give manga. Now my woman that I go marry to you, I go do this with you. Mm, you go climb table, all that kind of thing eh, because and a pleasure too. That way you doing you, you instead transform your woman for punching back. That means say anytime we matter day, ah pum pum pum pum. before you wan marry or before you wan go you no know say chinende wey una no go be okay with am query fit be wey for judge that kind of thing dey for comot you for house when the query don start you start dey knack am knack am knack am this time so countryman countryman man pikin dem wey dey i say i no know they don dey repetitoriation for man pikin wey dey knack woman e don plenty some mami tell me sunday say

So the talk wey you talk for man, bram bram bram, send it talk, send it talk. Now also violence that so must take care. Now problem happen with the couple. The man pikin what he do? Eh, when you see the man with the picture, eh, you say you go know say the man fit be na some kind of wuru wuru man. He throw away petrol funge for a woman skin light fire wetin fit really ah massa you throw funge for your guy skin sotey you light fire may burn all then you say na yanga massa una change attitude that one no fine countryman countrywoman another thing dey happen for we for here o. Oh. Cameroon and artist dem clash for social media, e don go be for way wey e pass sef understanding for pipo. Malox against Kosi, Koos, Collins na wetin dey happen. My love don enter studio sing im own. The one they don't go cut to except for Kosi Kosi sing im own. People they cut Malok the song say the song no work and fine. Say no no for rap. Say na nonsense. This and that. But the matter where e dey. What we want talk am. Now wait till countryman, countrywoman. Now the fact say Malox The enter the matter enter even Kosi mami. Enter Kosi mami. Una dey do una thing dem. Una mami dey no dey there. Una mami dey no invite una. Make una begin make una clash. Una dey coach una mami. Coach mami for some person. seriously my love go say if it's on x for that one eh small small gbam me don catch mami in woman skin small small gbam me don catch your mami in woman skin small small gbam me don catch your mami in woman skin na so e dey still continue when you lack argument you lack argument for query and all that leave mami aside

Una leave mami dem outside that una that una stupidity. Mami dem no wan tell una say make una begin talk nonsense and then una go put dem inside. No man im mami. Kosi im mami never tell Kosi say make clash with im Malox. Malox im mami never tell Malox say make begin clash with im Kosi countryman countryman. So na so the thing dey. Tori e dey. We go for that side for Gabon. Wetin happen for Gabon, countryman, countrywoman. Na the release for former first lady. The movie for last Friday tawo comot for ya. The movie for Ngata. Ina Injaka. They be don lock them since so they be move their papa Ali Ben Bongo Ondimba for power. Ali Ben Bongo, he be coming for power because if Papa be don't stay plenty, you two come for God stay plenty. He is sick, he wants to be president. You know where wait for talk say for public no day, but he wants to be president. That that Olengin game I don't move ye. He don't go organize his own election. He talks he don't win am, so now he be president for Gabon. So Sivan Bongo, and Nuruddin Bongo dem don free dem for last Friday. Dem don go meet up their papa uh, Nodin Nuruddin don meet up im papa and then Silva don meet up im massa for house wey dem dey stay dey. For house wey im massa dey stay dey and then that house dey na under tight security. Dem dey call am for Afranc say residence surveillée. Uh-huh. the souverisation the residence uh -huh, na so the thing dey they be don accuse you for plenty plenty matter una know say that coup d'etat wey happen for gabon na for the night for 29 on uh, 30 august 2023 so if you look at now so small time e go be two years wey olengengema don take power for that side Nah, e don be na na oga kwata kwata, e don win the election wey organise am, so na so e dey for that side for Gabon. The news na say wetin? Na say Noureddine don comot for Ngata and e no comot e one, e comot with e reme. Countryman, countrywoman, tori dey! una wan say mo knack the tori we go knack the tori as e dey pass for wewe dey pass for wewe e go go pass for wewe una go hear the wewe the tori e dey waka na so the tori dey waka for play wey when una like am una like am when una no like am we try for modify am make reach for play wey una go like am so na so the tori dey countryman country woman make we knack una small tori for ndamba wetin pass for palaba ndamba na say wetin na say real de madrid e loss three goals to four against fc barcelona When na Real Madrid dey open uh, score for match o. Bam bam bam bam. Ala Madrid. Tan tan tan. Ala Madrid. Tom Petty. Ala Madrid. Ambunja Tugudum. Another number two Bunja ah, Tugudum. As e dey make that Tugudum so one time, they make Tugudum two times. Uh-huh. These people dem wey dey dey call them say Barcelona dem for the 19 minute they say una dey win win two not we go try our own they try Eric he score

for that match wey take place over the weekend so at the end of the day wetin happen countryman countrywoman uh-huh, na barcelona e win barcelona win 4-3 but kylian mbappe na also una know am e don turn na na the best goal scorer for Spain because e don pass Lewandowski, e dey 25 goals now. And then for im first season, Kylian Mbappe, e don go up, dey go pass place. E don score 38 goals. So before e, no person no don score that number of goals. Then na so we dey say, congratulations, Kylian Mbappe. You be Bondi boy for France and you be Jebale boy. Oh, aha.

And na another thing wey we must know na say Mister Bodo wey be been a consultant for football, e be dey defend Fecafoot tooth and nail, defend Fecafoot seriously and president for Fecafoot uh, e don kwara Mr. Fabian Bodo e kwara so na some weeks back. So na over the weekend now wey dey organize the burial

but the important information wey dey about na say Atsina as e knack uh, Victoria United 4-2 or na 4-2 or na 4-1 o. I know you see that paper now for my corner. But Victoria United lost. And then

e dey go before before if the man no look on na so small time column eh e don already dey show say column fit be na the first team e fit comot champion for cameroon this season because the way they dey play go eh after they win cameroon cup they dey go na go before na before all the player they even dey support am dem dey the club the president dem dey no dey play with the column e e e kind eh, the organization so they dey organize column well well well well player dem, supporter dem. Na one of the club dem wey dey be very well organized. So we just pray say make e continue so for long time because we continue so for long time, Colom uh, e go write his own good good story for Palaba Ndamba for Cameroon. I dey talk now about the 21st day for play. The 21st day for play against uh, Astro for Douala and uh, they don dey go, they don dey go. So Very soon una go hear see the raw announcer say na Colum for Sanwalima be champion for MTN Elite One. Una get we get so Dynamo for Douala wey win 4-2. Yeah, na Dynamo instead no be us. Dynamo win Victoria United 4-2. Mm-hmm. So the thing they go, who they score they go. You get uh, Junior Zemenge wey score. You get uh,

Ebe wan knack Mutombo and he knack the Mutombo. Sandy Nanga knack Mutombo. The play be flop. Flop sotey go pass. That means say sold out. All ticket dem dey be buy am and then all space dem e be flop. So congratulations for Sandri Nanga for his concert. Sandri no be dey na he one. professional dancing group dia company for France. And then Loco wey do some collaboration with Yi, e be dey for France for her company Sandrine Nanga. No be only Loco, even Charlotte the Panda come. Una see picture for backstage with Charlotte the Panda wey e can accompany his small sister mm-hmm. na his small jaka wey don come he don come accompany for give courage for say eh you no know how the thing dey pass or the way the thing dey pass i dey with you we dey together so e pass the way e pass and then e pass fine so we dey talk say congratulations